khal hna i tlawmpal ah Judas Christ nih a van hnahmi a van kuh i sayapa rabi rabai a chawnmi bia cu thlum tuk a hnamhmi zong ai dawh tuk sihmanhsehlaw chung lei ah ṭih a nung tukmi a leng lawng i Pathian biak ṭih a nung tuknak hi pa hi a nu pum chung kan rak chuak hlah seh ṭha deuh hnga ti tiang i timi si atu zumtu khrihfa tampi hi zunai sekrian bantuk i jesuh pawng i hel ve lengmang ṭung biakin zong i phak ve lengmang ṭung bawipa hna va hnamh pah ṭung sihmanhselaw bawipa i a hngat lomi a cohlan lomi khrihfa hi um khawh a si timi te kha thlarau lei cawnpiaknak ka van pek duh an van tlai Peter nih a saya khan an tlaihtheih cun a nam ko lai lak zau i Rom pa rangbawipa hna khuacet buk a van sa. Jesuh nih cun kha vai ka vai ho cang a chim cang kha mong Jerusalem ah kan kal lai an ka tlaih lai an ka thah te lai hong ka zul u kal u si ai theih cuahmah bu ti khin a fuhmi sakalmi si cu tikah cun a khawcetmi ca van lak i van dam ter i ahodah si Peter kha si a tlaitu vialte hna kha si hna lo Peter tu kha nam a hmangmi cu nam in nan thi ve lai hin ka nam kha khum zat kan thil tawite hna picture bantuk i kan lungran te hna khi rianrang tuk kan tuah sualmi khi thlarau le kan cawnpiaknak si khum hi na lungrannak na nam hi nangmah ca harnak an petu si te ai ti tinak ka si cu ti cun Peter tu ca si mo Peter ai ruah ning ahcun Bawipa le ka tang ngai le ka thahnem la le ti i ai ruah komi kha zumtu Khrihfabu membal lak hna zong an Jesuh ṭanh tuknak ah hin Jesuh huatning a ṭanhmi he um khawh a si ko ti kha Peter nun nih thlarau lei ah a kan cawnpiak ṭhan an hruai an lupi i hika hi tlangbawi pawl Judah Israel mi pawl nih hin phung an neih ve i biaceih a si tawnmi paoh khi cu Sinhedrin an ti hna. Sinhedrin i a phuai pawl biaceih tlangbawi pawl nih cun bian ceih i Mathai kul le paruk he sawm ruk chungah kan rel cawk lo ca da lo lai ca a sualnak an hmu lo ti khai cia. I cu Sinhedrin zong cu ka van fianter deuh vak rih lai. Men bari upa puitling lo te kum som nga a tling mi si hau cucu Genesis in Moses ca khi Deuteronomy uk nga ka an bai ha di Bible ca thei tak tak mi ai pumpe mi hna ke sin herin member a chun si kho mi cu ka sin herin member som sari an khong song Caiaphas som sari la ti a bia chan chai an kawl a sual an kawl le nuwa a sual an hmu lo. Cucaah cun Pilot sinah an hei langhpi. Pilot timi cu Rom ral Rom cozah Israel hi a lak i cu ah cun Pilot cu a fiannak dingah Pineo ka chap bantukin uktu bawi an sia. Amah Bawipa nih Rom upadi ding rabia ceih selaw thahnak lam hmuh khawh deuh lan ti le an hruai hi kan kalpi tikah an lok kul le pathum a hme pali cun a hme hei li zong a khenai ṭial ni cu Pilot nih cun bia kha hal tikah ka khat manh Jesu na lep lo ti a ti zei ruangah thlarau lei kha kan tel pah lengmang lai maw sermon kan chim tawn ning kha cawn piak sunan thlarau lei na kan cawn piak mi cu Pilot timi Bawipa nih khan keimah keimah tinak nga timi maw a thinlung ah bawi bik keimah ka si uktu bawi ka si nawl ngeitu ka si ti Jesuh hna kha cu zeihmanh a rel lo misa sawh i a ruah i a setsan te ka a chawnh lengmang bia hal lengmang ko zongah ka kha a let lo thinlung ti Pathian ah duh ning te bia ka rak hauhnak zawn te kha khaka zawn te kha van langhter hoi mu au sa sawh men ve sa sawh men kha na ngah lo i a chawn duh bak lo cu ti ka pilot nih eh sualnak ka pu lo ka ti le au ve si pa hi ti hna le kaa la lihmi sin hi a fiannak deuh dingah kaa la lih cu mioh ne te deuh cu a si pi ne awkawtha zung cu Halkha si ahcun mioh ne cu falang maw thlangtlang maw matupi hna ka va se cu ka minung cu sila ka la lih mi si ko hi ti eh si maw ka la lih i mioh ne kong sio ka tha cu Herod pei si ko kha Herod kha tu Jerusalem hong tlon lio ti si ti ka thei ama Herod sinah hei kal pi u a ti le Pilot nih cun Herod sinah a lampi. Herod nih cun ee i ma Jesuh timi cu si Nazareth Jesuh cu ka sin phan cang te ka pa nih kum hnih tang ngakchia thah lio hna a thah khawh lomi pa kha a fapa keimah kut chung phan cang ka duh pon ka tuah khawh ti kha Herod nih na ruah ve Biahal lengmang a sualnak ca kawl i thihnak tlak ding dantatnak a pit dan pek ding kha na phunphun in bia hal tikah a sualnak a hmu ve lo. E thihnak tlak sualnak a hmuh lo caah Pilot sinah va kirpi ṭhan ti. Pilat zong a chimmi cu biakhiahnak ah Herod zong nih a sualnak a hmu lo keimah sinah van ka kuat cang kei zong na sualnak ka hmu lo i zeitindah sinung si zei paoh a si ah hi tluk i thi seh ti nan duh ko ahcun hiti tu hin kan tuah lai Fongin fakin kan tuk kan tuk kan hrem lai i lanhtak puai misual pakhat kan chuah tawnmi canai ah ka chuahter lai tiah cu tikah cun lanhtak puai ah cun he Barnabas le Jesuh a van chuahpi hna le ahodah ka thlah lai Barnabas misual pa tu ka thlah law an ti Jesuh dai in na ka tuah lai vailam ah khat ko thaizing i pam sunday ah hin jerusalem alu lio ah lampi ah hin aw an puan an phah i thingna an phah i la cung te khan den i bawi ngai rat lio ah hosana bawipa min rami cu bawipa nih hi umpi ko se thluachuahnak pe ko se tiah

Cawn le ni ah dawh an tlaih le khat ko khat ko ti an au ṭhan cu aw. Cucacun hika zawn ah hin ha pilot nih cun chuahnak lam cu kawl lengmang kawl lengmang sihmanhsehlaw a hmu kho lo i cu tikah cun vailam ah that ko ti si pilot zong mipi a ṭih ve hna caah khan sine le nanmah kut ah kan pek hna nan duh paoh in tuah ne u a ti hna le cu tikah cun

an ka hrem ah cilin ka chak lai i an ka thah te la ti ai theih cuahmah bu tein kan bawipa nangmah ruangah keimah ruangah hi ka lam zuah cuahmah na si e khai cu tikah cun mipi nih cun an hren i a movie an zoh cang lai thil cin cik vei in an tuk i a taksa kan nih A zathail zong an tuk dih. Hringluchi nan chinh i a lu ahcun thi lawng te cu chuak hi thi chuah lonak a taksa pakhat na um lo. Pemnak lawng te na khat. Thla cang rin rawl ei ti lo maw? Rawl ei lo na pi. Cun nili zan cu zan khodoi vailam tahnak a thaizing vailam tahnak i thi ding hngak in an hre. an tuknak ah thi a chuah tuk tikah khin kan i hliam thi tam tuk cun kan ti han ngang ka aw Jesuh zong a ti ha tuk ve a cet lo sihmanhsehlaw ka ti kana in kan ko a nu Mary na hmuh a cet lo a ṭap thluahmah e mipi tu chan i lawm a khin i khin hme mon ti le an thinlung chungin ha hi ka lio i a rak dongtu hna zong kha thlarau lei tlawm pek kan si lai. Thlarau lei a kan cawnpiakmi cu hi teitu siangpahrang David fapa David uknak bantuk a lak cang lai ca an ti in an aunak zong ah David fapa ti tiang nan ti maw vulei lei pawl